James cakuat biahmaisa Caṭialtu James Cakuatmi Jew zumtu Caṭial kum AD sawmli le nga in sawmli le riat Khrih nih van a kai in nihra hnu Pentecost ni lawnglawng ah a Khrihfabu cu Jerusalem in dirh hram a thawk. Apostle dal nih Jerusalem i a ummi Jew mi hna lakah thawngṭha nih rian fakpi in a ṭuan colh. Jew zumlotu a hruaimi hna sinin apostle hna nih hremnak fakpi an tong ko nain Khrihfabu cu Jerusalem ah a ṭhang cuahmah ko. Stephen thi hnu cun Jerusalem i a ummi zumtu vialte hna nih An zumhnak ruangah hremnak fakpi in an tuar. Cu hremnak nih cun Judea hmun dangdang le Samaria hrawng vialte ah zumtu cu a ṭhekdarh dih hna. Apostle dal riat caang khat. Culio caan ahcun hi ca hi James nih hmunkip i a zammi hna Jew zumtu hna thapeknak caah Jerusalem in a kuatmi ca a si i AD sawmli le ngan sawmli le riat hrawngah a rak ṭial. James cu Jesuh Khrih nau cheu le Judge unautling a si. Jesuh vawlei i rian a rak ṭuan lioah hin James le a unau hna nih an rak zum lo. John dal sarih ca nga Sihmanhsehlaw Jesuh a thawh ṭhan hnuah Bawipa cu James sinah a lang i, “Kuatkhat kawring dal hleinga caang sarih, zumtu ah a hung cang. Cun a dang zumtu hna he Jesuh van i a kai hnuah apostle dal khat caangleili, thlarau rattlainak kha a hngak. A hnuah cun Jerusalem Khrihfabu hruaitu hna lak i pakhat ah a hung cang. Apostle dal hleihnih caanglei sarih, dal hleinga caanglei thum in caang kul le caang kua, Ka le ti dal khat caang hlei kua, dal hnih caang kua. Hi cakuat hi cu zumtu pakhat a simi nih cu zumtu dang kha Biakam Hlun le Jesuh tlangcung cawnpiaknak cherhchan in a cawnpiakmi hna a si. Mathai dal nga in dal sarih. Cawnpiaknak ah sermi thil sining kha tahchunhnak i a hman hna caah a cawnpiaknak le Jesuh cawnpiaknak hi aa lo ngaingai. Tahchunhnak i a hmanmi hna cu thli nih a choihmi tilawng, a carmi ram, a ue khomi pangpar, uk khawh lomi lei le a dangdang hna hi an si. A cauk nih hin Nunnak ca i hman dingmi fimnak a pek hna caah a cauk le phungthlukbia cauk hi an tahchunh tawn hna. Khrihfa zumhnak cu nitin nunnak ah a langh hrimhrim awk a si zong kha a fianter. Cucaah Jeim nih dalkhatnak ah hneksaknak le tukforhnak kong siseh, dalhnihnak ah Zumtu unau dawtnak le a hmaanmi rian ṭha ṭuannak kong siseh, dalthumnak ah lei uk a herhnak kong siseh, dal linak ah vawlei tlaihchannak kong siseh, Cun dalnganak ah rumnak kong le Khrihfabu nih a ngeih dingmi nunzia kong kha siseh a cawnpiak hna. Cucaah tuahnak tel lo zumhnak cu a thi, dal hnih cang kul. I zumtu nih cun a dikmi a zumhnak kha a hrinthan hnuah rianṭha ṭuannak in a langhter hrimhrim awk a si kha a langhter. Dalkhatnak, biakchawnhnak, Pathian le Bawipa Jesuh Khrih sal a simi keimah James nih miphun hna lakah aa ṭhekmi Israel miphun hleihnih hna nan sinah biakchawnhnak ca kan kuat hna. Hneksaknak le tukforhnak. Ka u le ka nau hna, Hneksaknak phun tampi nan ton tikah cu hneksaknak cu lawmhnak nganpi bantuk ah ruat ko u. Nan zumhnak hneksaknak nih cun lungsaunak a chuahpi ti kha nan hngalh. Mitling le a tlam a tlingmi nan si nakhnga lungsaunak nih a rian cu a dongh tiang a lim awk a si ko. Cun Chanbaumi thil zeihmanh nan ngei lai lo. Fimnak a chanbaumi pakhatkhat nan um ahcun Pathian kha hal sehlaw siang ngaiin le phunzai lo tein mi vialte fimnak a petu hna Pathian nih fimnak cu a pek ko lai. Sihmanhsehlaw a hal tikah lungawṭawm lo tein a zumh hrimhrim awk a si. Zeicahtiah lungawṭawmmi cu thlitu nih hnu le hmaiah a choihmi rili tilet bantuk men a si. A lung a awṭawmmi pa nih cun zeithil hmanh Bawipa sinin ka hmuh lai tiah aa ruah awk a si lo. Lunghnih a ngeimi cu a tuahmi thil vialte ah a hmun bal lo. Dirhmun niam i a nungmi unaupa kha dirhmun sang i a nun tikah i lawm ko seh. Mirum unaupa zong dirhmun niam i a nun tikah i lawm ko seh. Mirum pa cu a ramlak pangpar bantukin a ziam te ko lai, zeicahtiah ni a hung chuak i ni cu a lin. Ni nih cun ram cu a carter hna, pangpar cu a ṭil. Ni nih aa dawhnak kha a hrawh. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in mirum pa cu a khualtlawnnak lam ah a ziam ve te ko lai. Hneksaknak a tuar i a ing khomi pa cu milunglawm a si. A in khawh caah nunnak luchin laksawng kha a hmuh lai. Cu luchin cu Bawipa nih amah a dawmi hna pek awkah a rak kamh cangmi kha a si. Mizeimaw nih tukforhnak a in tikah Pathian nih a ka tukforh tiah a ti awk a si lo, zeicahtiah Pathian cu ṭhatlonak in tukforh khawh a si lo. Cun Pathian nih ahohmanh a tukforh bal hna lo. Minung cu a ngeihmi duhnak ṭhalo nih khan Seu rawltarh bang a lem i tukforhnak kha a ing; duhnak ṭhalo nih nu bang sual kha a pawi i a hrin; cun sualnak cu a hun ṭhan tikah thihnak kha a hrin. Ka dawtmi ka u le ka nau hna, ahohmanh i hlenter hna hlah u. Laksawng ṭha vialte le a tlingmi laksawng paoh cu cunglei in a rami an si. Ceunak pa sinin an rung ṭum; amah cu aa ṭhialmi thladem bantukin aa thleng hrimhrim lo. A sermi lakah theitlai hmasa bik kan si nakhnga amah duhning tein biatak bia in a kan hrin. Theihnak le tuahnak Cucaah ka dawtmi ka u le ka nau hna, mizei paoh theihnak ah cun a khulrang ko sehlaw chimnak ah le thinhunnak tu ah cun a khul nuar ko seh. Zeicahtiah minung thinhunnak nih Pathian dinnak kha a chuahter lo. Cu a si caah thurhnomhnak vialte le ṭhatlonak vialte kha puan bang phoih dih u. Pathian nih nan chungah a bunhmi a bia tu kha Toidornak in cohlang u; cu a bia nih cun nan nunnak kha a khamh khawh. A bia kha a theih lawng nan theih ahcun nanmah le nanmah nan i hleng. Cucaah bia nih a chimmi tu kha tuah u. Tahchunhnak ah, bia cu a theih, sihmanhsehlaw a theihmi kha a tuah ṭung lo ahcun, A hmai thlalang ah aa bih menmi pa he an i lo. Mipa nih a hmai cu aa hmuh nain a kal ko. Chikkhat te ah a hmai zei a lawh kha a philh colh. Asinain a dang pa tu nih cun zalonnak a petu phungbia tling ah aa bih. Phungbia kha a tuah zungzal, a theihmi kha philh ṭhan ti loin a tuah caah cupa cu a tuahmi kip ah aa lawm. Tahchunhnak ah, nan lakah mizeimaw nih biaknak ah kaa zuam tiah aa ruat i a lei kha a uk khawh ṭung lo ahcun amah le amah kha aa hleng i a biaknak cu zeihmanh lo a si ko. Sihmanhsehlaw Pa Pathian nih a thiangmi in le thurhnawm loin a cohlanmi biaknak cu ngakṭah hna le nuhmei hna nih harnak an ton tikah va zohkhenh le vawlei ah thurhnawm lo tein um hi a si. Dalhnihnak, duhdan ngeih hlah u. Ka u le ka nau hna, kan Bawipa Jesuh Khrih sunparnak bawi kha a zummi nan si i mi thleidannak zeihmanh va ngei hlah u. Tahchunhnak ah, sui kutdong hrolh le hnipuan ṭha aa hrukmi pa kha nan sinakok chungah a ra, cun hnipuan thurhnawm aa hrukmi misafak pate zong a ra ve. Hnipuan ṭha aa hrukmi pa kha na hmaizah i hi hmun ṭha ah hin ra ṭhuh, tiah na ti. Misifak pa tu cu hika ah hin dir ko, asiloah hika ka ke chiahnak hram ah hin ṭhuh, tiah na ti. Cuti na ti ahcun Nan lakah thleidannak nan ngei i ṭhatlonak in khua a ruatmi biakhiaktu ah nan cang ko lo maw? Ka dawtmi ka u le ka nau hna, ka bia hi thei tuah u. Pathian nih hi vawlei misifak hna hi zumhnak ah mirum si dingah le amah a dawmi hna pek awkah a kamhmi hna Pathian pennak kha ro ah A cotu si dingah a thim hna lo maw? Sihmanhsehlaw nannih nih misifak upat kha nan duh lo. An sersettu hna kha mirum hna pei an si kha biaceihtu hna hmaiah hramhram in an in chuahpi hna lo maw? Mi nih minṭha in an in kawh nakhnga kha a thangchiattu an si lo maw? Cathiang chungah a ummi siangpahrang phungbia cu na innpa kha nangmah le nangmah naa dawt bantukin na dawt lai ti hi a si. Cu phungbia cu a dongh tiang na zulh taktak ahcun thil ṭha na tuah a si. Asinain mi thleidannak nan ngeih ahcun nan sual. Phungbia buartu nan si tiah phungbia nih sual aan phawt. Mipa pakhat nih phungbia kha a dihlak in a hei zulh ko hnga. Sihmanhsehlaw phungbia chung i bia pakhat te hmanh kha a buar ahcun phungbia kha a dihlak in a buar a si ko. Zeicaahtiah Pathian nih ṭangdang pom hlah u tiah a ti i lainawng hlah u tiah a titu zong kha Pathian pei a si kha ṭangdang na pom lo nain na nawn ahcun phungbia buartu na si ṭhiamṭhiam ko. Cuticun zalonnak aan petu hna phungbia in biaceih dingmi hna bantukin bia chim u law, tuah ko u. Zeicahtiah midang cungah zaangfahnak a ngei lomi cu Pathian nih zaangfahnak ngei ve loin bia a ceih hna lai. Zaangfahnak nih biaceihnak cu a tei. Zumhnak le tuahnak Ka u le ka nau hna, mi pakhatkhat nih zumhnak ka ngei a hei ti ko hnga. Sihmanhsehlaw tuahnak a ngeih ṭung lo ahcun zeidah a ṭhathnem? Cu zumhnak nih cun a khamh khawh hnga maw? Tahchunhnak ah, unaupa asiloah unaunu maw thilpuan asiloah nitin rawlngei loin a um. Cun nanmah lak i pakhatkhat nih dai tein va kal ko u. Lum tein va um u law khim tein va um u, tiah hei ti hna sehlaw, an pum caah an herhmi thil zeihmanh a pek ṭung hna lo ahcun zeidah a ṭhahnem? Cu bantuk cun zumhnak zong cu a si ve. Zumhnak nih tuahnak zeihmanh a ngeih lo ahcun amah te lawng cun a thimi a si. Tahchunhnak ah, mi pakhatkhat nih Nang zumhnak na ngei i kei tuahnak ka ngei, a ti. Na zumhnak cu tuahnak tal loin ka hmuhsak law kei zong nih ka zumhnak cu tuahnak in kaan hmuhsak lai. Pathian pakhat a um ti cu nan zumh. A hmaan ko. Khuachia zong nih an zumh ve i an ther. Mihrut pa, tuahnak tal lo zumhnak cu a thi ti kha hngalh na duh maw? Kan pa Abraham nih a fapa Isaak kha biakṭheng cungah a pekchanh tikah A tuahnak cungin Pathian nih Abraham cu thiam a coter a si lo maw? Cu zumnak cu a tuahnak he hmunkhat ah an ṭuanṭi kha na hmuh. A tuahnak cungin a zumhnak cu a tlam a tlingmi ah a hung cang. Abraham nih Pathian a zumh i Pathian nih a zumhnak cu dinfelnak ah a relhpiak. tiah Cathiang nih a ti. Cun Pathian nih Abraham cu Pathian hawi tiah a auh. Abraham nih kha thil vialte kha a tuah tikah Cathiang nih a chimchungmi kha a tlam a tling. Cucaah Pathian nih mipa cu a zumhnak thawng lawng si loin a tuahmi cungin thiam a coter ti kha nan hmuh. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in Rahab hlawhhlang nu nih lamkaltu hna a cohlan hna hnu i lam dang in a thlah ṭhan hna tikah Pathian nih a tuahnak cungin thiam a coter a si lo maw? Pum cu thlarau tel lo cun a thimi a si i cu bantuk ṭhiamṭhiam in zumhnak zong tuahnak tel lo cun a thimi a si ve. Dal thumnak Lei uknak Ku le ka nau hna, Pathian nih kannih cawnpiaktu hna hi fak deuh in bia a kan ceih te lai kha nan hngalh. Cucaah mi tampi cu cawnpiaktu rak si duh hlah u, zeicahtiah kan dihlak lam tampi in kan tlu cio ko. Mizeimaw cu a bia chimmi i a tluk lo ahcun, Amah cu patling a si i a pumpaluk aa uk khomi pa a si. Zohhmanh, rang nih kan nawl an ngaih nakhnga chak kan khimh hna i an chak cun rang pumpi cu kan mer hna. Zohhmanh, tilawng zong khi an ngan ngaingaimi an si. A ṭhawng tukmi thlitu nih a hrenh i an kal. Sihmanhsehlaw thingpil hmete nih tilawng mawngtu pa duhnak lam lei paoh ah a merter khawh hna. Cu bantuk cun lei hi pum ṭengnge hmete a si, sihmanhsehlaw fakpi in aa porhlaw. Zohhmanh, meici nih tupi hmanh a kangh khawh ko. Lei cu mei bantuk a si. Kan pum ṭengnge hna lak i dinlonak vawlei a si i pum kha a ningpi in a thurter. Kan nunnak hi a dihlak in a kangh. Cu lei meialh cu Gehenna mei in a thomi a si. Zeicahtiah Minung nih saram phunphun si hna seh, va si hna seh, rul si hna seh, rili chung thilnung si hna seh, an hrem khawh hna. A hrem zong an hrem taktak hna. Sihmanhsehlaw mizeihmanh nih lei cu an hrem kho lo. Uk khawh lomi thil ṭhalo a si i thihnak sivai in a khat. Lei cun kan Pathian le kan Pa a simi kha kan thangṭhat i cu lei ṭhiamṭhiam cun amah muisam kengin sermi minung hna kha chiat kan serh hna. Aa khatmi kan hmurka cun thangṭhatnak le chiatserhnak an chuak. Ka u le ka nau hna, hitihin cun an si awk a si lo. Cerhtiput pakhat chungin tithlum le tikha an chuak ti bal maw? Ku le ka nau hna, theipi kung nih olive thei a tlai kho lo. Misur ruang nih theipi thei a tlai khawh ṭung lo. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in cerhtiput pakhat nih ti-el le tithlum a chuahter kho lo. Fimnak phun hnih Ahodah nan lakah a fimmi le a hngalmi pa cu a si? Cucu a ṭhami a nunning in langhter ko seh. A thilṭha tuahnak hna cu a fimmi nunnemnak in langhter ko seh. Tahchunhnak ah, na thinlung chungin lungfah nahchuahnak le mah zawn ruahnak na ngeih ahcun i porhlaw hlah. Cun biatak ralchanh in lih zong chim hlah; cu bantuk fimnak cu cunglei si loin vawlei in a rami a si. Cu fimnak cu minung sinak in le khuachia sinin a rami a si. Cun nahchuahnak le mah zawnruahnak a umnak ah cun Tuaitamnak le thil ṭhalo tuahnak vialte an um ko lai. Cunglei in a rami fimnak cu a hmasa bik ah a thiang, cun daihnak in a khat i a nun a nem. Mi toiah aa dor, zaangfahnak tampi le theitlai ṭha a ngei. Thleidan a hmang lo i aa titer lo. Daihnak sertu hna nih dinnak a chuahtertu ci kha dai tein an tuh. Dal linak vawlei tlenhchan hlah u. Nan lakah a um i i dohnak le i siknak hna hi khuazei in dah an rat? Nan pum chungah aa do lengmangmi nan pumsa duhnak in a rami an si lo maw? Duhnak fakpi nan ngei, asinain nan duhmi cu nan ngei lo. Lai nan nawng i midang thil kha nan hngar hna; sihmanhsehlaw nan ngei kho hna lo. Nan i si i nan i do, asinain Pathian nan hngal lo caah nan duhmi kha nan ngei hlei lo. Nan pumsa nuamhnak ca i hman awkah thil nan hal i tinhnak hmaan loin nan hal caah nan hal nain nan hmu kho lo. Ṭangdang a pommi nu sual le pakai nan si. Vawlei hawi nan si ahcun Pathian ral nan si kha nan hngal lo maw? Mi zeihmanh vawlei hawi si a duhmi cu amah tein Pathian ral ah aa ser a si ko. Kan chungah a nungmi thlarau nih hnahchuahnak he fakpi in a kan ham, tiah Cathiang nih a ti. Sullam ngei loin maw cuticun a chim rua tiah nan ruah? Sihmanhsehlaw Pathian nih a tam deuhmi vel kha a kan pek. Cucaah cun pei Pathian nih aa porhlawmi hna cu a doh hna; sihmanhsehlaw ai toidormi hna cu vel a ngeih hna tiah a chimnak cu a si cu. Cucaah Pathian sinah i pe ko u. Cun Diabol cu do u law nan sinin a zaam ko lai. Pathian cu neih u law amah nih aan neih hna lai. Nannih misual hna, nan kut kha i thianh tuah u. Nannih lungrep a ngei lomi hna, nan thinlung kha thianh tuah u. Nan ngaihchia ko u, cun ṭap u law ai tuah u. Nanihnak kha ṭahnak ah thleng u law nan i lawmhnak kha ngaihchiatnak ah thleng u. Bawipa hmaiah i toidor u law cun amah nih aan cawisan hna lai. Mi va soi hlah. Ka u le ka nau hna, pakhat le pakhat ralchan in bia ṭhalo chim hlah u. Mipa nih a unau ralchan in bia ṭhalo a chim i bia a hei ceih ahcun phungbia ralchan in bia a chim i phungbia tu kha bia a ceih tinak a si. Phungbia kha bia na ceih ahcun phungbia chimmi a tuahtu si loin phungbia biaceihtu na si. Phungbia cu mi a khamh khotu le A hrawk khotu pakhat lawnglawng nih pei a pek ko cu. Cucaah midang biaceihtu dingah nangmah cu ahodah na si? Thaizing caah i porhlaw hlah. Nihin asilole thaizing ah khua pakhatkhat ah kan kal lai i kumkhat chung kan um lai. Thil kan caw kan zuar lai i tangka kan hmu lai, tiah a timi hna ngai tuah u. Thaizing nih nan sinah zeidah a chuahpi lai hmanh nan hngalh ṭung lo. Zeicahtiah nan nunnak hi zeidah a si? Caan tawite a hung zam i a lo ṭhan colhmi tichum bantuk pei a si ko cu. Bawipa a hna a tlak ahcun kan nung lai i hi thil hi a si lo ah kha thil kha kan tuah lai tiah nan ti awk tu a si. Sihmanhsehlaw atu cu nan lung a ngan i nan i porhlaw. Cu bantuk porhlawtnak vialte cu A ṭha lomi an si. Cucaah mi zeihmanh thil ṭha cu tuah awk a si ti a hngal ko nain a tuah lomi cu misual a si. Dal nganak, mirum ralrin peknak, maw mirum hna ngai tuah u, zeicahtiah harnak nih an tlunhnawh hna lai. Ṭap ulaw ai tuah u. Nan rumnak hna cu an thu dih cang; nan thil pawl vialte carik nih a ei dih cang hna. Nan sui le nan ngun vialte cu an lak dih cang i an nahnak nih nan sining an langhter cang hna. Mei bantukin nan titsa kha a ei lai; ni donghnak ni caah nan chaw kha nan i khon hna. Zohhmanh, nan lo chung i rawl a ṭuanmi hna kha nan hlen hna; an rianṭuanman nan i hlepmi nih an oahhnawh hna. Rawlṭuantu hna nih bawmh an in hal hnanak aw kha Sabbath Bawipa hna nih a theih. Vawlei cungah nuam ngaiin le duhtling ngaiin nan nung. Thahnak ni ca i cenhmi bantukin nan thinlung kha nan cenh. Midang kha sual nan phawt i nan thah. Anih nih cun an do hna lo. Temhinnak i lungsaunak. Cucaah cun ka u le ka nau hna, Bawipa rat hlan tiang lungsau tein um ko u. Zohhmanh, lothlopa nih vawlei in a vuimi theitlai sunglawi kha ruah hmasa le ruah hmanung a hmuh tiang lungsau tein a hngah. Cucaah nannih zong nan lungsau ko seh, nan lung hmun ko seh, zeicahtiah Bawipa ratnak cu a nai cang. Ka u le ka nau hna, sualphawt nan si nakhnga lo pakhat le pakhat i mawhchiat hlah u. Zohhmanh, biaceihtu pa cu innka hram ah a dir. Ka u le ka nau hna, Bawipa min in bia a chimmi profet hna kha temh in harsatnak le lungsaunak ah i zohchunh hna u. Zohhmanh, a ingtuar khomi hna cu mi lunglawm ah kan ruah hna. Job lungsaunak kha nan thei i Bawipa nih a donghnak i a tuahmi kha nan hmuh. Cucaah Bawipa cu zaangfahnak le zawnruahnak in a khatmi a si. Sihmanhsehlaw cu thil vialte hna pinah ka u le ka nau hna, chiatserh hlah u. Vanmi chal in siseh, vawlei min chal in siseh, thil dangdang min chal in siseh, chiatserh biakamnak tuah hlah u. Sihmanhsehlaw nan e cu e si ko sehlaw nan eih cu eih si ko seh. Sualphawt nan si sual lai. Nanmah lakah a tem ingmi ahotal nan um maw? Thlacam ko seh. Aa lawmmi tah nan um maw? Sam hla kha sa ko seh. Nanmah lakah aho tal a zawmi nan um maw? Khrihfabu elder kha au hna sehlaw a caah thla campiak hna sehlaw Bawipa min in chiti thuh ko hna seh. Zumhnak he thlacamnak nih mizaw kha a damter lai i Bawipa nih a thawhter lai. Cun sualnak kha a rak tuah hna ahcun Bawipa nih a ngaihthiam lai. Nan palhnak hna kha pakhat le pakhat sinah phuang hna u law nan dam nakhnga pakhat le pakhat thla i campiak u. Miding lungtak tein thlacamnak cu a ṭhawng i hmual a ngei. thil tampi a tuah kho. Elijah cu kanmah bantuk minung sinak a rak ngei vemi a si ko. Lungthin tak tein ruah a sur lo nakhnga thla a cam tikah kum thum le cheu chung vawlei ah ruah a sur lo. Cun thla a cam ṭhan i van in rua a sur i vawlei nih a thei a chuahter. U le nau hna, nan lak i pakhatkhat cu biatak in a pial i pakhatkhat nih a lung a thlenter ahcun cu misual pa a pialnak lam in a lung a thlentertu pa nih cun a nunnak cu thihnak chungin a khamh le a sualnak tampi kha a khuhpiak kha a hngalh awk a si.